Kan subject pui bera kan luh hmain kum sang hnih sawmhnih October vel bawr khan Uttar Pradesh a khaw pakhat Donkor ah chuan mi thenkhat ten aliens thlawk ni ngeia lang an hmu a, chu an thil hmuh chu hla vak lo ah lui kawr lamah a thlawh liam thu an report nghe nghe. Rang takin Uttar Pradesh Police te chuan an zawng nghal a. Chu an aliens hmuh chu aliens a lo ni aw zawng lo mai. Iron Man lem balloon thlawk thei hi a lo ni a. Police te pawn tih ngaihna an hre lo a, an nui ve tawp mai ni awm e. India ram nge nge a boring ve hman thlawt lo. Aeroflot flight five nine three passenger phur thlawhna Moscow atanga Hong Kong pan tur chu kum sangkhat zakua sawmkua pali, March, ni hnih khan Lei lam radio station te nena inbiakna engmah awm hman loin a tla thut tih thu dawn a ni. He thlawh theihna tla ah hian passenger sawmruk pathum leh thlawhna chhunga hnathawktu mi sawm pahnih lai mai chu an thi vek tih hriat a ni leh bawk a. Ruang lakkhawm leh thlawhna tlak chhan chhui hna chu ngawrh taka kalpui a ni a. Aeroflot thlawhna te hi Pathian zara an tluang thin hle a, Chhiat nana saltuk leh hming chhiatna te an nei tlem em em a, amaherawh chu an thlawh theihna chuan an beisei lo leh an rin phak ngai loh, passenger chuang zawng zawng, thihna lung chhiat thlak tak mai a tawng ve ta tlat mai. An thlawh theihna ah chuan fel tawk lo te a awm em ni ang? tia rei fe an chhui hnuah chuan cockpit-a voice recorder chu a lo la him hlauh a, pilot te ho inbiakna an han ngaihthlak hnu chuan Thil awmzia dik tak chu a lo lang chhuak dawn ta. An thlawh theihna mi tam takina an dem rawn chuan a khawl thil velah harsatna engmah a lo nei hauh lo mai tih chu a chiang ta hle a. Thil awmzia dik tak chu hetiang hi a ni. Tum dang ang bawkin passenger te chu thlawhnaah chuan hlim takin an chuang a. Khawawm dan leh boruak vel pawh a tha thawkhat viau a ni. Engkim peih fel a nih hnuin a hun tura rua tah tak, thlawhna chu Moscow atanga Hong Kong lam pan turin a thlawk chhuak ta. He thlawhna pilot captain Andrey Danilov a phei hi chu pilot tawn hriat ngah ber pawl a ni a, thlawhna khalh thiam tak a ni. Amah bakah hian Officer Igor Piskaryov leh Pilot Yaroslav Kudrinsky te an awm bawk. Moscow leh Hong Kong inkar kawng chanve an thlawh thlen chuan Captain Andre hian thlawhna chu autopilot ah dahin chawl zuai turin an kutah thlawhna chu a dah ta rih a. Hetih lai tak hian pilot Yaroslav-a chuan tlawhtu mi pawimawh tak mai a nei. Amah lo tlawhtute chu a nuna mi pawimawh tak a fate pahnih chu an ni. A duat em em a thil an duh apiang hi chu tih hlawhtlin sak zel a duh thin a ni mahna, cockpit a lo luh ve chu a phalsak tlat mai. An phur em em a an thawm pawh a tha viau. A fate hi an la upa viau lo nain naupang chhia thil ngen rual chu an ni tawh bik chiah lo. A fanu Yanai hi kum sawm pahnih mi a ni a, a fapa Edgar-a erawh kum sawm paruk lai a ni ve tawh. A lan danah chuan Yaroslava chu pa tha tak a ni a tih theih. Amaherawh chu a fate chuan captain thutna a thut ve a, thlawna tak tak khalhtu nih chu an chak ta tlat mai. Chutah le a fanu chu an khalh tir hmasa a, autopilot-ah a awm avangin a fanu chuan khalh thiam a inti hle a, an hlim kher mai. Chuti chuan a fapa hun a lo ni ve ta a, a fapa Edgar-a chuan thlawhna control-na chu a vuan a, an han ti kual vel chu duh aiin tleirawl harh leh thil pawi khawih rual a ni ve tawh bawk a niang. Autopilot chu a in suit palh a, a fapa kum sawm paruk mi kutah chuan chu thlawh theihna chu a in nghat ta ringawt mai le. Pilot leh officer pakhat awm ve te chuan warning ri an hriat meuh chuan thlawhna chu chhuk zawngin a bir ta thut mai a, A pa Yaroslava chuan, Edgar, kal rawh, kal rawh, kal sawn vat rawh. I thil tih hlauhawm tak kha i hmu lo em ni? tiin a fapa chu a hau chel chul mai a ni. Engtin tin emaw rem lo zetin thlawhna chu a pa chuan her rem a tum viau a, mahse thlawhna chu kan hriat angin darkar khata kilometre tam tak thlawk thei khawpa chak a ni a, a thlawk chak hle tih chu kan hre theuh awm e. Chuvangin motor te anga cut kawi thut thut tura siam an ni chiah lo a, a vir ta vut vut reng a ni. Chutichuan thlawhna hrim hrim chu pilot chuan her rem hman viau mahse, balance a hloh nasat tawh avang leh force na tawh lutuk avang chuan Kuznets a la tau tlang chheng che takah chuan a tla ta a ni. Chung thil thleng zawng zawng chu an hriatchhuah theihna chhan pawh cockpit-a voice recorder-a an tawng ri an ngaihthlak atang a ni a, Aeroflot thlawhna company lam hian he thil rap thlak tak an pilot Yaroslav-a'n a fate intihhlimna mai mai atan fimkhur lo taka a chet dan avanga mi tam tak nunna in a tuar hi mualpho thlak an ti a, thup tumin hma la viau mahse a darh chhuak ta tho tho a ni. Yaroslav-a chet dan hi a lehlam zawnga thlir chuan buaina leh thihna te tawk lo ta se a fate chuan a pa chu an ngaisangin an nel leh zual ngawt ang. A fate a enkawl dan leh a tih vel dan han en hi chuan a nu ai hian an ngaina zawk hrim hrimin a rinawm. Mahse, thil engkim hian awm tawk leh tawk chin a nei a, fate duhzawng zawng zawng tihsak vek tum hi a tha kher lo a ni tih a chiang hle awm e. Mi sawmsarih panga chuangin nuna an chan phah hial a, a pawi tak zet a ni. Pa tha tak ni thin kha pa mawl tak tia sawi a ni ta zawk a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua palia he chhiatna rap thlak tak thlen hnuah hian Aeroflot Airline chu a fimkhur leh zual hle a, kawng engkimah hma a sawnin kum sang hnih sawm pasarih a lo ni leh meuh chuan Europe-a airline tha bera thlan a lo ni leh ta hial a. An crew te ho uniform pawh hi khawvel pumpuia uniform mawi bera thlan a lo ni tawh bawk a ni.